Il-liġi tal-ugwaljanza tal-ġeneru eh, fil-parlament, inti kont parti minna.
Jiena kont parti mill-Kumitat eh, Tekniku. Eh. Hmm.
X'kienet l-ekspertiż fuq tiegħek fuq? Jiena
l-ekspertiż tiegħi hija waħda legali, jiena għandi PhD fil-liġi amministrattiva. U l-kontribut tiegħi kien iktar wieħed ta' minn aspett legali u anke kien hemm aspetti wkoll ta', ta statistik ta' ta' ċoħe ta' tħaddim ta' numri ħajna dwek. Eh, u allura ridna kontribut tiegħek kien anke fl-aspett kif eh, mhux waħdita kif il-matematikament eh, il-provvedimenti legali jistgħu jirrekonċiljaw. Ġifieri kien il-mandat politiku kien ċar li inti tipprova tam timmira biex ikun hemm 40% ta' ta' rappreżentanza tal-sess lanqas rappreżentat, mhm. sal-lum dejjem kienu nisa, sal-lum. fil-parlament. U allura kont wieħed minn numru ta' esponenti oħrajn fil-kumitat fejn diskutejna kif dan jista' jseħ mingħajr ma nikkompromettu s-sistema politika, ċoħ is-sistema proporzjonali li għandna llum. Ġifieri hmm. kif se taħdem. Ehm, u li inti ħasib kollox kif inhu, ġifieri jitilgħu l-ewwel l-ewwel sett ta' politiċi kif jiġri jiġri llum, imbagħad tara min huwa l-iktar sess li huwa l-anqas rappreżentat, jista' jkun il-mara, jista' jkun ir-raġel, ejna du tkun il-mara, ejna du tkun il-mara. U jkun hemm telgħu. Biċċertezzi għandi.
Imma hemm huwa impossibbli huwa impossibbli li jkun bil-maqlub. Iva.
Meta, kif ħajkun mux l-elezzjoni li jmiss? U għan possibli li fl-elezzjoni li jmiss ħajkun hemm iktar nisa mill-reġil. Impossibli. Unlikely, very unlikely, mux impossibli. Very unlikely. Anyway. U ejja nidu dan għajtina rizultat ta' 30%. Allora mbagħad li jrid ripeskaċ ta' dawk eh, li huma tas-sess lanqas rappreżentattiv fejn ngħidu tan-nisa. Mhm. L-aktar li jġibu voti b'mod ehm, bħala bħala ratio wise, ġifri mm. dik tara kif għajt bħala voti mm. tagħmel division by by il-kwota tara l-percentage kemm hu minn ġib iktar percentages imbagħad juwed. U inti jekk ħatod tnejn fuq naħa tod tnejn fuq oħra. Ġifri mhux mm, biex ġib il-percent biex toqrob il-40%. Ok. Ġifri mhux il-ħatibqa inti, ġviri jekk inti l-Labour Party naf tella 75%, mux il-kasta, u l-PN tella 25%, inti mux settella eh, fit-tini, fit-tini fazi, mux settella aktar laboristi għalix kellek 75% at the onset. Eh, xorta 2 u 2 biex. Eżattament, eżattament.
Ġviri, eh, hemm problemi matematiċi għax jina mezz. You won't upset. Disaster, efi. Eh, matematiċi, qabel ma nibqa, eh, ġviri, tistab xi mod tisbilanċja. Mm, le, ma tistax. Kif qed ngħidlek le.
Matematikament le, m'hemm l-ebda problema. Pero sekonda waħda, sekonda waħda. Jekk imbagħad niġu għall-ixu tal-li bdejna ngħidu l-ewwel tal-Kostituzzjoni mhux Kostituzzjoni.

Numru vera żgħir ma xtaqux il-daw l-erba' numru vera saj xtaq u daw l-erba nisa jkunu parti b'xismu. Messa f'daq waħda daw qed jiddu deċiżjonijiet vera importanti għalija. Inti temmen bis-sovranità tal-poplu jew anke hemmhekk għax ma the two things don't equate. Waj, għaliex?
Inti daħna diġà għandna sistema. Is-sistema tagħna diġà għandna sistema, jekk ma nafx jekk intix eh, familjar ma' man numri, fejn inti kollok politician li ġib 2600 eh, first count votes. Pero ma jirnexilix titla jew jitla, mbagħad ikollok xi ħadd li ġib. Ġili ġradi. Żgur, kollu. Xi ħadd iġiblek 200 votes, mbagħad jitla bil-by election. Irrid jiġri, it's the system. L-importanti, l-importanti huwa u hawnhekk fejn fejn jiena quite adamant illi ehm, il-numri li dawk li jitilaw, il-percent ta' ċaħħari, il-percent ta' ċaħħari.
Biex semmejt li li jiġri. 2600 votes seems like an insane amount of. Kellna nis 2600 u ma telawx, u bat kellna nis 300, 400 u telaw. Għatma kien hemm tnax il-by-election f'leġislatura. Kif?
Għatma kien hemm tnax il-by-election f'leġislatura.
Bis-sistema kif kif l-idea taħra naqa fuq is-sovranità, l-idea fuq is-sovranità tal-poplu, għax daqqa waħda daw il-idej vot jiswew, kemm jinħazin fil-mezz ma ġieħu. U iva, right.
1000 times għall-argument Jo, le, le, nazaġa. Imma 120 darba, ġviri l-vot tijaj li votajt ma daw il-metej. Għalli xista jkun? Jo, 120 darba iktar sovranità tal-poplu. Ma jista jkun li jek jena tlajt minn zoċ distret li tinċedi ximkien. U għallura ħajitla xaħat floki li fil-bidunet ġab 400-500 u meta wiret kien imissu Mentri xaħat li ġab 2000 vot u baqam dendel, Ħadd ma ċeda dak id-distrett. Hmm. U allura għandek dawn il-ejja ngħidlek anomaliji numeriċi jekk hmm. jekk ħansejħulhom hekk. Però by and large is-sistema tagħna tirrifletti il-rida tal-nies. Ġifieri aħna kellna sistema fl-81 kellna sistema per dik żgur sistema perversa fej kellek il-Partit Laburista ma kellux il-maġġoranza tal-voti u gverna. Hmm. Fl-87 irranġajnija għaliex għalmenu għalmenu inti min iġib il-maġġoranza tal-voti għalmenu jikverna, mhm. tajjeb u ttieħ u ttieħ vot u ttieħ ċe MP wieħed, mhm. però xorta ma baqitx eh, proporzjonali, un bat kena mekkanizmi korrettivi oħrajn wara wara illi il-Labour Party spiċċa mill-gvern fin-1998 għaliex il-Labour Party kien ħaqqu iżjed MPs meta wieħed jikparaguna l-ammont ta' voti li ġab fil-1996, pero kellu MP wieħed zejjed u krolla, u krolla dak, dak il-gvern. Eh, u l-lum għanna sistema eh, fejn inti għandek għalmenu il-numru ta', ta, ta, ta MPs li jitlaw mal ewwel count, li jitlaw mal ewwel count, jirrifletti eżattament il-percentaċ Kwa numri li jkun eh, otjena fl-ewwel fil-meta inti inaddu l-voti b'mod globali. Issa din hija xi ħaġa eh, li hija marbuta ma' sunset clause ukoll, ġifieri mhix għal dejjem. Eh, l-idea l-idea l-idea hija għal 20 years. L-idea hi l-idea hi illi ssir kważi li ssir kważi ħaġa naturali. Illi inti il-mara eh, titħajjar tkun motivata biex ehm, tikkandida ruħa. Issa il-fatt li. L-unika mod li nħajru għal mara li tikkandida ruħa kienet ma naħsibx pervertu dok demokrazija. Ma naħsibx li huwa perversjoni tal-demokrazija. Nerġa' ngħid għaliex fl-aħħar mill-aħħar inti se jkollok il-persentaġġ ta' esponenti tal-partiti li ħajkunu eletti fil-parlament se jirriflettu dak li votaw in-nies. Allora ma naħsibx li għandha perversjoni. Ma naħsib, sorry, ma naħsibx, il għaliex. Koreġini jekk għandi żball. Jista' jkun hemm raġel li ġab el vot, mara li ġabet 50 vot, u l-mara li ġabet 50 vot titla l-parlament u r-raġel li ġab el vot ma jitlax, qed ngħid sew. Mela, f'termini jista' jkun li inti mhux jista' jkun, f'termini ta' diskriminazzjoni, jekk se nsejħu hekk, jista' jkun li għandek punt. U ma niskludix li ħajkun hemm xi ħadd għadha pitada u jiċċellinġa lill-Istat, lill-Repubblika ta' Malta fuq dan li qed tgħid. Però li hu daqstant veru kollu li meta wieħed se jieħu dejjem tenut li jitilgħu żewġ partiti fil-Parlament. Meta wieħed jara kemm hemm rappreżentanti tal-PN u rappreżentanti tal-Labour Party, percentage wise ħaj riflettu l-vot globali. Hmm. Almenu dik, żgur miex perverżjoni, dik. Sa, insofar as that is concerned, l-argument li jibqa' però li naħseb li ħajkun hemm minn jista' jkun hemm xi ħadd li jkollu interess jiċċallenġjah, sa wieħed irid jara huwa jgħid isma' sewwa mela jiena ġibt item dendel bi belf. U ħadd ieħor b'200 qiegħed hemm. Din mhijiex diskriminazzjoni jista' jkun. Diskriminazzjoni mhux mal-politiku biss. Le diskriminazzjoni li xina raġel. U mhux mal-politiku biss, ma minn xtaqt jitla, ma minn ibbota. Issa wieħed irid jara x'argumenti ħajnġibu.
Le, le, dan, dan, dan argument li ħen ġib zgur. Ma,
ma nafx kem, ah, jista jisba. Kem il għaddej.
Kem, eh, issa najdlek. Eh, Għanna għandi mistoqsijar. Għalfejn waqafna allura issa eh, bej irġilu nisa? Għalfejn ma namlux l-istess mekkanizmu skont l-orientazzjoni sessuali, skont il-reġjon, skont ħafna parametri oħra. Ġil-mistoqsija tijak i Għax ma nibqgħux sejrin biha din allura issa fejħan jifqu. Issa jien nista' ngħidlek għax m'hemmx rappreżentanza ta' nies bl-istess orjentazzjoni sesswali tiegħi, bl-istess reliġjon. It's a very valid argument, jiġifieri għax intieri eh, il-differenzi eh, ma jżidux biss f'termini bioloġiċi jew ta' orientazzjoni sessuali, le, it is a good academic point. Ġifiri, inti tħoss li għanna. Le, le, mux għetnejt nħoss li għanna mustanaraw skont il-reġjon u skont U skont, eh, jinnaf. Missa dak il-bib. Inti semmejt il-reliġjoni, ġizjet. Dak il-bib ta' Orientazzjoni sessuali, per eżempju. Jew, eh, jinnaf, il-kulur tal-ġilda tiegħi. Jew, eh. semmi kem trit, nistanti kem trit parametri. They're endless. Appuntu.
U taħseb li.
Ma l-bib ta' Ma naħsebx li, ma naħsebx li il-pajis ħajmur lem, ma naħseb. Ma Għalfej, xindikalek li ma jmurx. Taħseb li jmur lem, ma naħsibx. Għalfej taħseb li le? Le, għalix ehm, kulturalment, ehm, ma naħsebx li għanna se jkun hemm dik is-sejħa. Illi mmorru issa, mela morna fl-ewwel eh, bejn bejn eh, il-ġeneri.
Nalabu berra li jiva. Taħseb, taħseb li ma. Jgħal problema tiegħi li.
M'għandix dubju. Li jgħatlek isma' hemm eh, eh, hemm perverżjoni eh, fil-proċess demokratiku għax ħan imponu nies li ħajqitilaw fil-parlament mingħajr ma jkunu votawlhom. U inti risposta tiegħek kienet imma kien hemm diġà perverżjoni oħra ta' meta ħadd ieħor kien jirċivi erf vot ma jitlax. Dik teżisti sal-lum. Eżatt, eżatt,
inti qed li isma' hawn dil-perverżjoni ta' hekk nista' dil-perverżjoni l-ġdida nistgħu eh, nikkumpensaw għaliha bil-perverżjoni l-antika. Biex ta' iktar ħawdu il-proċess demokratiku. Le, għax. Iktar, we're undermining, iktar mill ħaħar we're undermining the democratic process. What is, what is li huwa mhux li wieħed ma jistaqat jikkontesta, mm. għalmen l-lum, ma naħsibx li żgur lebda lebda ħassib jew politician se sejmur lura, huwa li il-persuni eletti jirrappreżentaw il-partit skont il-percentage globali ta' voti. Dik hija ċaġa assoluta li mm-hmm. you can't play around with. Mm-hmm. Issa xiġri um, at the lower layers, inkluż din il din il eh, din l-aħħar eh, proposta, ma dix proposta l-lum liġi. Mm. Again, it won't disrupt the, the il-fatt li jekk il-Labour Party ħagġib 60% se jkollu ammont ta' MP se jirriflettu dak il-60% u il-PN se jkollu ammont ta' Le, le, fim ta' ta' imma jiena l-votant, jien il-votant li nixtieq nati il-jett biex xaħat jilleġizla eh, biex xaħat jett id-direzzjoni l-pajis eh, nati tajtu l-raġel, tajt il-vot il-fiduċa tajta l-raġel. Pero minn kajja li jiena u elf ruħ oħra ekx taqna, spiċajna to a degree, tqannajna b'xi ħadd li ma vvutajnilux. U din isba partikolarment problematika ngħidlek għalfej. Għax dal-pajjiż ma jivvutax b'mod sessist, ġifieri din immaġna li tafa. Ġifieri meta il-partiti eh, jikkandidaw in-nisa, ġifieri mhm. il-partiti ġeneralment eh, ġew mhux ġeneralment insomma, l-aħħar elezzjoni kkandidaw 20% nisa u 80% rġiel, presso poco. Eleġew 20 fil-mija nisa, 80 fil-mija rġiel. Presso poco, jiġifieri li jkun hemm on offer, l-elettorat jivvota għalih in that those proportions. Tantu hekk, tantu hekk li meta din il-ħaġa eh, meta niġu għall-elezzjoni tal-MPs, Anzi, l-iktar kandidati li jmorru tajjeb u ma nisa, ġviri u hemm raġuni, eh, eh, hemm raġuni għalija għalfej, għax aħna nipperċepixxuhom bħala l-aktar nisa kompetenti. bħall-aktar, mux nisa, sorry, l-aktar nis kompetenti, insertaw li kienu nisa, iva, u għallura beħġarna nivvutaw. Imma all things being equal, meta jista' jkun jista' jkun jista' jkun. Għalija ir-responsabilità, ir-responsabilità kella ta' fuq il-partiti, mux għanna nerġa' iva. nitqadnaw bir-responsabilità tal-partiti, għanna l-bqija ta' Però għandha tkun iżjed faċli, għalmenu qed fejżoli għandha tkun iżjed faċli, illi aktar nisa li huma konxji tal-fatt li ta' dal-mekkaniżmu, at face value jista' jkun li aktar nisa se jersqu biex jikkandidaw ruhom. Jista' jkun. Hmm. I don't know the numbers, ġifieri ma nafx xinu l-lista ħarija tal-li għandhom il-partit, ma mandiġ idea. Eh, Pero jista' jkun. li ma kienx hemm ġifieri rob. Żgur li ma kienx hemm mod ieħor li nħajruhom il dan nisa. Kieku triplajna l-pagi nista' nissigurak illi kienu jiġu ħafna iktar nisa. Daqshekk kull ma kellna nagħmlu nittriplikaw il-pagi.
Jista' jkun li dik kienet soluzzjoni. Ħafna iktar sempliċi. Li iktar trawim fil-ranks tal-partiti. Isma', għax ilna naqra dejjem mhux ħażin. Provaw, ġifieri.
Eh, ma ovvjament, eh, evidentament. Il-Labour Party eh, għamel għamel. Il-proċess tal-lead, eċetera.
Naħseb kellhom